D'Energiewend ass wichteg, fir datt mir eis Klimaziler nom Paräiser Accord kënnen erreechen. Mir Piraten ënnerstëtzen, datt eise Stroum an eis Heizung zu 100 Prozent aus erneierbaren Energien, wéi Solar oder Wand, kënnt. Allerdéngs gëllen och fir d'erneierbar Energien déi selwecht Reegele fir d'Politiker. Mir hunn nämlech nogesicht an erausfonnt, datt verschidde Ministeren Aktien an engem groussen Energiepark entweder hunn oder haten. Et kann net sinn, datt déi selwecht Politiker duerch hir Entreprise vun hire Subventioune profitéieren. Klimaschutz, ja, mä awer net fir den eegene Profit.
Dat ass e bësse méi eng kriddeleg, déi hätt ech dofir gären e bësse méi erkläert. Mee ech kann Iech dat awer elo eng Kéier kuerz soen. Fir eis ass et nämlech en No-Go an ech erklären Iech kuerz wisou. Wat eis zum Schluss am Dossier erneierbar Energien awer batter opstéisst, ass, dass Ministeren laut hirer offizieller Deklaratioun Undeel u Firme besëtzen, déi Solaristallatiounen, Wandrieder esouwéi verbonne Servicer ronderëm d'Energie verkafen, a soumat hir Firme vun de Subsiden an all de Moossnamen, déi si elo entscheeden, villäicht selwer mat profitéieren. Dat ass bei aller Léift fir d'Ëmwelt fir eis Piraten een No-Go a stellt bei eis ganz kloer en Interessekonflikt duer. Dofir hei eis véiert Motioun, wou mir d'Regierungsmembere mat méiglechen Interessekonflikter bieden, all hir Undeeler vu Firmen, déi duerch hir Klimapolitik profitéieren, ofzeginn. Dann déi lescht, do freet den Här Goergen, ob, an dat, ech hunn en do gefrot, wéi, wéi e Minister hätt dann do en Interêt u verschidde Firmaen, an huet mer ënnerstallt, datt ech dann quasi iwwert meng erneierbar Fërderung giff Sue verdéngen a Gesellschaften, wou ech partizipéieren, Aktien, déi ech virun 10, 12, 15 Joer am Réidener Energiepark kaf hun. An ech hun natirlech dun direkt dofir gesuergt dass meng Aktien verkaf gin. An ech hun dat gemaach an ech hoffen dass dass dann, Merci kann ech eigentlech de Piraten soen fir déi Fro an ech hoffen och dass der dann op ärem ech weess net wou schreift dass de Minister sech ganz virbildlech an där Fro do behalen huet. Ech soen iech villmools Merci. A wéi ass et mam Deontologiekodex fir déi Deklaratioun à jour ze. Ze setzen, Här Minister, well Dir sot selwer, Dir hutt de fënneften Dezember dat deklaréiert, eng Woch drop da verkaaft. Ween haut um Site vun der Regierung kucke geet, fënnt Är Deklaratioun vum fënneften Dezember. Wéi soll dann de Public Vertrauen hunn an déi Deklaratiounen, wa se net à jour gesat ginn? Hei ass se jo en plus an Ärer Faveur à jour ze setzen, a se gëtt net à jour gesat. Mir hu vun engem anere Minister och an der Regierung, deen och mat Iech d'Energiepark Réiden SA. deemools gegrënnt huet, och eng Deklaratioun virleien, wou och steet, datt en Aktien huet. Also et geet net nëmmen ëm Iech, Här Turmes, et geet hei ëm eng Rëtsch vu Ministeren, déi, och e fréieren Deputéierten heibannen, deen op senger leschter Deklaratioun an der Chamber zwar nach Paren uginn huet, an der Regierung net méi. Dat heescht, hei mengen ech ass schonn d'Fro opzewerfen an kloerzestellen, ween dann nach Paren huet oder net. Well scheinbar, dat hutt Der elo selwer gesot, kann een deenen Deklaratiounen net trauen, datt se à jour sinn. Gutt, ech kucken dat no. Also ech weess just, datt ech dat direkt veranlasst hunn, datt et op deem Datum war. Wann déi Deklaratioun elo nach net à jour ass, da wäert ech dat direkt maachen. Ech mengen, den Här Minister huet jo erkläert, datt eis Analys eigentlech richtig ass, well soss hätt e seng Pare jo net verkaf, wann do keng soe mer mol, Interessekonflikter gewiescht wären. Mee mir stellen awer weiderhin d'Fro, well op där Lëscht si jo nach aner Ministeren, aner gréng Ministeren. Wie ass dann do? Wann déi elo dee Klimaplang stëmmen, da wäert déi Firma wahrscheinlech och Deeg kréien. Wat enger Lëscht?
Der Lëscht vun den Aktionären. Jo, mee am Klimaplang gëtt ganz genau déi Firma, dat kann Zoufall sinn, also ech wëll näischt, dat ass Zoufall, déi Firma mécht Installations de chaleur mat Holzpallets. Hu mer haut gesot kritt am Klimapang, muss gefuerdert ginn. Déi Firma déi mécht, déi ass Expert anscheinend a Wandmillen an se huet och schonn zwee Parken, per Zoufall stoung dat och am Klimaplang. Dann d'Fotovoltaik, muss gefuerdert ginn. Déi Firma huet scho 65 Solaranlagen a proposéiert sech um Internet fir nach vill méi. Also wann do kee gesäit, datt e Conflit d'intérêts besteet, da weess ech net wéi ee falsche Brëll datt en unhuet.